Kan zir ho tur atana kan thlan chhuah chu Psalm sawmhnih pathumna kha a ni a. Pathian thu thiang hi chiari min lo ngaithla ang, Psalm number sawmhnih leh pathumna. Lalpa chu min veng tu a ni a, ka tla chham lo vang. Ani chuan ka u bet hring dup hmunah ka ni bawh tir thin a, chawlhna tui kamah te mi hruai thin. Kan nun a him siam that thin a, a mangin a vangin felna kawng a tim hruai thin. A ni tiin a him kawr ruam zawh mai la, thil tha lo reng reng a hlau lovang, nang ka hnenah i awm si a, i tlarh tum leh tiangin mi thlamuan thin a ni. Mi dotu te mithmuhah ka hmaah hian dawhkan i buatsaih thin a, ka lu hi hriat i thih tawh a, ka lovah hian a liam reng a, mahthei lovin thatna leh ngilneihna in Ka dam chhung zawng hian mi zui zel a nga, tichuan Lalpa inah kumkhuain ka awm reng ang. Lalpan kan zat a'n mal min sawmsak rawh se. Amen. Hei he thu hi kan sawi nasain ka hria a, naupang kan awm lai pawn stationah te kan sawi nasa ang, bangah te pawh kan tar nasa thin a, tin mitthi an awm a, kan vuih dawn te a leh hunserh hmangtu te pawh hian chhiar ber a te. Hman tlang lo te lo in ṭhin a, ṭhan ko tlang ah te pawh ni tho mai. Chu chu thihna lampang thu em mi? He Sama hi tih hi vawh in nia te pawh hian kan zir tel tur ah lo ngai in a, he English a chhiar ṭhang ho chuan kan hria ang a, Mizo ṭawng a han dah dawn lai tak ah hian a thu in person, Deuh hlek a hi a awm thin a, tah chuan Mizo tawnga fianhaih dan tur ang ber ten a letling tu ten an lo dah thin a, chang khatna ah Lalpa chu min veng tu a ni a, ka tla chham lo vang a rawn ti a, a English ang ngau ngau va, a tawng bul ang ngau ngau va kan letling dawn a nih chuan

Pu ka nei a, min veng thin tu ka nei a ni, a ti a ni. Chuvai vawiin nia inkhawm zawng a zawh te pawh hian hei hi i hre thar leh teh ang u. Mal ngawih ngawih a kan inhriat chang te, chhan tu nei lo nia kan inhriat chang ten Lal Davida chuan kei chuan min veng tu ka nei e, Pathian engkim siam tu bera pu ka nei e, ani chuan engtik lai mahin min thah tham ngai lo a ni, a rawn ti a ni. Chang hnihna kan han chho ta a, ani chuan bo bet hring dup hmunah te ni bawh tir thin a, an awm hmel a ni tih rawh han ngaih tawh ila, Beram te tan chuan chawṭha em em chu bo bet hring dup hmun kha a ni a, Beram pu chuan bo bet hmunah chuan a va hruai a, tah chuan a chawlh tir ta a ni tih te pawn han nghet thla ila, an awm hmel a ni. Mahse, Beram hi kan zirhchiang a nih chuan, An mahni thu in an bawk ngawt ngai lo va, bawh pi a ngai ni. An kha muang fe te ni ngawt loh chuan an bawk mai mai lo a ni. Chuvangin Beram pu chuan a Beram te hmun ral muang a nia hriat chuan, A bawh lui tir thin a, an chul a, an ke te an thep a, ei kan chhehvel ah te pawh vai ho hena bera mun vulh te pawh kan hmu thin ang, beraam chawl a lo bawh er er hi hmuh tur an vang a ni, bawh lui tir an ngai thin a ni. Tah chuan hetlai hi. Sawtnak entir ni lovin Beram pu chuan a Beram te hmun ralmuang a ni e tiin an bawh luitir thin a. Keimahni ngei mai pawh hian ringtu kan nihna kawngah hian chawlhna chang hre miah lovin he khawvela kan awm chungin rinna rinna kan tia rawngbawlna rawngbawlna kan tih chung hian thaipa tawpa kan theih tawka rawn kan bawlh naah hian Lalpa Thlarau Thianghlim tel miah a lo va ni chin a, testimony a kan ngaihthlak tak ang kha rawngbawlna te pawh hi lo kalpui ve thei a ni a, chu ni chin ah chuan keimahni min veng thin tu kan Biram Pu kan Pathian chuan e i chawlh lawk a ngai a tiin chawlhna chang hre miah lo kan nun tan char char a chu min lo bawh tir thin zawk a ni. Chu chu a ni hian a rawn hrechiang em em mai a. Ka nun hian chawlhna hmu lova a tlan reng mai a, ka ngaihtuahna hi a vak a vak a, chawlhna a hmu si lova, mahse chu chawlhna hmu lo ka nun chuan Lalpa hi a ngai em em a, chu ka nihna hre chiang tak mai tu ka Pathian chuan kei chu min lo chawlh luih tir ta a ni, chawlh dan min lo zir tir ta a ni. Tiin a rawn sawi chhuak ta a ni. Chawlhna tui kamah te mi hruai thin an rawn ti leh a. Hetlai te pawh hi a English ah khan chuan still water tih kha a ni a. An lo ngaihtuah danah chuan lui kamah te beraam pu khan beraam tak a va hruai tur a kan ngai a. Mahse. Beram pu chuan a beram te chu tui in tur awmna hmuna, tui luang ni lova, tui tlinga, tui khura, tui chhunchhuah hmuna te khan an hruai thin a ni. Engvang maw? An hmul a chhah thin si a. Tah chuan luia te va hruai ta se la, lui tui na lo te pawn lo khawih fuh ta se la, an hmul a chhah em avangin lui tui luang lai te chuan beram chu a lak palh an zau thin a. Chuvangin lui kamah ni lovin tui chawla, tui tlinga, tui luang lovah chuan Berang pu chuan a hruai thin a ni. Chawlhna tui, tui chhunchhuah a hmeichhe nu, hmeichhe pakhat chungchang te pawh kha kan hre chhuakin ka ri nge hetah hian chuan mithiana kan sawi tak ang khan kan rilru kan ngaihtuahna zawng zawng te pawh chawl miah lo. Ngaihtuah char char hi sap nei char char. Chung chawl lo chuan kan nun kan thlarau hi kan chawm nasa lutuk a. Mahse Beram pu zawkah chuan chawlhna chutiang lampang ngaihtuah miah lova kan thatna ber tur amah atanga tui chhuak chawl tawh zawkah chu keimahni nun a hi thing siam thatna turin tah chuan min lo hruai thin zawk a ni. Chang thupna ah ka nunna hi mi siam that thin a tih lai te kha han en leh hmasa ila, ka nunna hi mi siam that thin a Beram chungchang a a rawn sawi a nia, siam tha a rawn tia hi Beram te an han ka a, a chang chuan an che sual a. Tichuan, a kevan hawr zawng ten an awm thin a ni. Chutiang a zangthar an awm tawh chuan Beram te hi an tho leh thei thin lo va, an mahni thu in. Tichuan, Beram pu in an va siam that. A tlawm bulah chuan Suf tih a ni a, Beram te chu Khatianga a kevan bawr zawng an awm sawi nan khan a an awm a, Birampu in a va tum thawh sawi nan khan Suv tih kha an hmang thin a ni. Chutiang chuan ka nun pawh hi a lo awm thin a, Lalpa chuan chu van bawr zawnga ka lo awm tawh pawh chu mi rawn tum ding leh thin a, ka nunna hi mi siam that thin a ni tiin, Hetlaiah hian a rawn sawi a ni. Chutichuan hetlai cha chang atanga rawn lang chiang em em mai chu mi fel famkim nun ni lovin chesua thin, phu thin nun a chu a rawn lang chiang ta a ni. Lam Davida nun zawng a zawng kan thlir let a nih chuan ama nun fel famkim lohzia zawng zawng mai te pawh kha kan hmuhin ka ring a ni. Indohna hmunah awm tur a nih laiin a lal in bathlar ah a lo leng kual a, hmuh loh tur tur a lo hmu a, ka tiang zawng a zawng khan a chhungkua a rawn ti buai thin a, amah pawh kha a lo tlu thin a, mahse chutiang a tawhawm chang pawh chuan min vengtu ka pathian ka birampu chuan ka nunna hi min rawn siam thatsak leh thin a ni a ti a ni. Amah hming avangin felna kawngah te min hruai thin, felna kawng. A nih a ang ngau ngau a kan let a nih chuan hei pawh hi kawng dik ah min hruai thin a ti a ni. Eng nge kawng dik chu? Beram pu in Beram ah khaw lam ah te an hruai haw dawn a, a nih loh pawn an kal na tur ram lam ah an hruai dawn a, chu tiang hmun ah an kal dawn te chuan kawng dik ah an kal a ngai. A bel lam lam ringawt kha a him lo va. Suam hmang ten an lo suam thei a, tin hetlai kawngah hian han kal teh ang a tih ngawt thei lo va, Chinghria leh sakei te Beram rawn ru thei tur an tlat tamna hmun lampang te kha an hel a ngai thin a ni. Chu vain kawng dik chu kawng rual rem ringawt a ni lo va, kham panga te, hmun chhengchhia tam takah te an Beram te an hruai a ngai thin a ni. Chu chu lo Davida hian a hre chiang em em mai a, a man hming avangin felna kawngah te mi hruai thin. Kawng dikah a man min hruai thin. Vawimia pawh hian kan kalkawng hi a bum bo kan ti em? Kan nun lalpan min rawn hruai dana hi, kan chhungkua lalpan min hruai dana hi a bum bo kan ti em? A khawp rawh kan ti em? Kawng nuam ber chuan i lo mai theih a, lo pa min hruaina hi mahse kawng dik a lo ti thin a ni. Josepha te pawh khatiraw a lo pan lai, lalpan a nihna tur a mumang lamah a lo hrilh lawh vek tawh a, a unau zawng zawng te leh a nu leh pa ten chibai an buk dawn a ni tih a lo hmuh tir tawh a, chu kawng chuan zawh dawn chiah mai a, a kawng a khap a ngil lo hle mai, a bum bo hle mai, sala hral an ni a, zela te an tang te te a, hrehawm nasa tak kha a tuar phawt a ni. Mahse chu chu kawng dik chu lo ni. A nun ina a mamawh em em. A thlarau nun a dam pachhuah theihna turin, Lalpan a nuna a beisei ang zawng zawng a lo thlen theihna turin chung kawng ah chuan hruai a lo ni ni. Lal Isua Krista ngei mai pawh khatiraw? Kan hrechiang lutuk. A kawng rawn zawh kha kawng dik a ni. Kan dana damna awm theihna turin chhandam kan nih theihna turin a kum rawn zawka kum dik a ni a, mahse a tan khan chuna harsa a ni. Kum dik hi kum awlsam a ni lova, mahse kan thlarau nun atana thil tul erawh a ni a ni. Vawiinah hian chutiang ang chu kan lo tawk ve tawh thin em? Kan nun leh kan rawngbawnah te chhungkua te lungawi vak lohna te, harsa tih ngawih ngawih te lungawi vak lohna te kan lo nei nih pawn, hei hi ka thanlenna hmun tur atana Lalpa ina kawng min siam sak hi a lo ni reng lo maw tiin kan inzawh let te hi pawimawh a ni. Tiang chuan tiraw, kawng bum boh takah te an hruai a, an chawlh luih tir a. Tui luang lai pawh ni lo tui tling an intling leh a, an siam tha a, kawng bum boah kawng dik ah an hruai a, tah chuan tlang chhip ah chawlh na ah min hruai kai a ti dawn emawni tih lai in a ni thihna hlim kawr huam zawh mai ila a rawn ti ta daih mai a. Tichuan a hla thua pawh chu rawn thlak ta a ni. Chang khat atanga chang thum thleng khan chuan Pathian chum changa hi a la sawi char char a, Lalpa chu min ventu a ni a, a ni chuan a rawn ti a, chawlhna tui ka mah te min hruai thin a, ka nunna hi a ni chuan a siam tha thin a, a rawn ti a, amah hming avangin Lalpa chu tikhan. Mi dang, Lalpa chanchin a sawi a ni. Mahse, chang buk thleng a awm a, chang li atang erawh hian chuan a rawn personal ta em em mai a ni, a hma rawn a hla ziah hi. A ni thin na hlim tawh huam zawh mai ila, thil tha lo reng reng ka hlau lovang, nang ka hnenah i awm si a, Pathian a be tawh a ni. Changkhat atanga chang thum thleng hna chuan Pathian chanchin a sawi ta a. Tah chuan chu nun siamthat thin ngai bawh luih bawh eng nge chawt luih thin ngai chu nuna chuan Lalpa chu a rawn hmu thiam ta a. Lalpa ina a kaih hruaina kung harsa zawng zawnga pawh chu a rawn hmu thiam ta a. Lalpa chungchang mai sawi tawh lovin Lalpa nen chuan an inpe ta a ni. A ni tiin a lim pawrh nuam zawh mai a, thil tha lo reng reng a hlau lovang, nang ka hnenah i awm si a, personal takin Lalpa chanchin kha rawn sawi ta a ni. Aw, ka nun hi engtiang pawn min hruai rawh le, kawng dik a nih chung chuan nang ka zui cheng a, a hrehawm a ni em aw, hrehawm lo a ni em aw, kawng harsa a ni em aw, Lalpa chu min hruai tu a nih chung chuan kei chuan ka zui ang a ni tiin a hlim pawrh ruam zawh mai ila, thihna tak tak kher a sawina pawh a ni lo mai thei. Enge lo thleng dawn tih hriat lohna hmunah pawh lo kal dawn mai ila, Lalpa ka hnenah awm a, nang ka hnenah i awm si a. Chutiang ang hun khirh lutukah pawh chuan Pathian a awm a ni, ka hnenah hian a tel ve a ni, a cheng ve a ni tih hriat a nen a ni. Davida hi a kal tawh a ni. Changana mi dotute mithmuhah ka hmaah hian dawhkan i buatsaih. thin a, mi dawngtute mithmuah dawhkani buatsaih thin a, hetlai tak te hi a harsa dawn hian kan hre thin a. Lal Davida pawh khan dawngtu ngah lutuk ka tiang tak khan chang li beng mai khan Lalpa hruaiin te khan chang chho tawh a, chang nghahna ah khan chuan ka hmelmahni zawng zawng mi hneh sak ta a rawn ti ve tawh mai aw, mi dawngtute mithmuah amah dawngtu amah sawizeltu, A mahwatu zawng zawng ema an la dam vek a, chung mite mit hmua chuan dawhkan ni buatsaih thin a, a ropui ni tawh lo. Chung ka nunah harsatna zawng zawng te a rawn hlen lai chuan ka hmaah hian dawhkan ni buatsaih thin a, ka nun hian ei tur a awm a hmuh theih na turin Lalpa hian dawhkan min lo buatsaih sak thin zawk a ni. Min reltu te zawng zawng pawh ni kher lo mai thei hetah hian kan nun hian harsatna tawk thin a ni ni e, mi te pawh min lo rel thei a ni e, kan chanchin a chelai zawng zawng te pawh an lo phawrh te pawh a ni thei e, dawt te deuhreuh te pawn an lo sawi te pawh a lo ni thei e, chung mi te chu min tih hlum sak kher avang. Mahse, chung mi hi awm lai chuan kat a rau nunna hi sawizelna karah te, pu chhiatna karah te, lungawi lohna karah te ka nun hi a rawn chawm tawh zawk a ni, tiin Davida chuan a lo sawi a ni. Midotute mithmuhah dawhkanna buatsaihsak thin a. Heng hmuh chat chat a ni han ania, ringtu nun kan han sawi te pawh hian tiraw. Kan chanchin a che lai an sawi a, mil lo rel par a, kan nunin harsatna leh mang an ang tawk a, chutiang harsat mang an a kan tawh lai taka Lalpa tanga ei tur lo hmu thin te hi mit ringtu dik kan tih te chuan lo ni thin a ni. Keini erawh chuan maw. Sawi siamtu kan han tawk ve dek dek a, ei tur hi kan hmuh lo kan ro nghal muai muai a anmahni sawi chhiat leh dan tur hi kan zawng ve nghal char char mai thin a ni. Mahse Davida erawh chuan kha leh chen kha min lo hruai tawh a, ka nun hi puitling a nih theih na turin Lalpa hian kawng dik ah min lo hruai a, Min lo chawlh nui tir tawh bawk a, tui tling ringawt mai te pawh min lo rin tir tawh a, chuvain ka nu hian ei tur hmuhna kawng hi a hre ve ta a ni. Mi dotute min hmuhah pawh hian Lalpa ina dawhkan min buatsaihsak ei tur awmna chu ka lo hmu thiam ve ta a ni, ti tlukin a sawi niin a lang ta a ni. Ka lu hi hriat i thi tawh a, ka nova hian a liam reng a. Kan chhiar leh mai mai thin en te pawh hi ka lu hi hria hi thi tawh a, aw lal a nia hria ka thiam chu kan lo ti pawh ni mai thei. Mahse Beram leh Beram pu in kar char char a ni ala sawi ni hetah hian Beram te hi Beram pu te chuan oil an chulh thin, sahriat an thih sa thin. A chhan chu hrik ten an lo ti buai a, an bengah ten lo tui a. Ka mi avang khan hreawm an ti thin a, Biram te, an nu ko panga te, Luma te, an to an ka va an mahni an in hliam leh pah thin a, chu vain kha tiang hrik dek lak atanga an ven him theihna turin Biram pu tha chuan a Biram te kha hriat a lo chulh lawk thin a ni. Chumi awmzia ah chuan kei hi beram engmah hre lo mai chu ka lo ni a, mahse nang ka hrisel na tur, ka that na tur ngai pawimawh em em tu chuan ka hmuh thei lo hmel hman lak atanga ka lo him thei na turin sahriat min lo thih tawh a, chu i sahriat min thih chu kan na vai hian a liam reng a, engtik lai mahin ka thlachham ngai lova ka hmuh thei reng turin. I mi ve hlimna chu ka ni tin mah hian a lo pheng thin a ni, a ti mai a ni. Tichuan, changhawlhna kan lo thleng ta a, hmatheih lovin thahna leh ngil neihna in ka dam chhung zawm hian mi zui zel anga chhiar a nuam tawh lutuk a ni tiraw? Tah phei hian chuan e. A rawn malsawm tan ta a ni kan han ti a, mahse hei hi chhiar liam mai mai chi ni lo. Nang leh tei tan hian a pawimawh lutuk. Mahse i lovin thatna leh ngil neihna in ka dam chhung zawng hian mi zui zel anga Lalpa thatna leh ngil neihna kha kan hnungah hian tin a rawn kal ve mai mai ringawt a ni lo. Davida in rawn sawi a tum tak zawk a chu a chang bul atanga kan chhiar vek a nih chuan kan hrethiam in ka ring e. Ka dam chhung zawngin Lalpa thana leh ngil neihna hian a umin min um dawn a ni. Chutah a rawn sawi dan tak a phei chu sapeltu in sakah tuma a zui ṭhem ṭhem a, a kah fuh thei hun tur sa chu a rawn awm remchang ta a, a kap khatiang anga sapeltu in sa a pel ang mai khan Lalpa thana leh ngil neihna hian a umin min um a ni. Kan nun hi a chawl si lo va, khawvela te thlenna a tam em em mai si a, kan nun hi a tlan a tlan a. Lalpa hmangaihna leh thatna leh ngil neihna chuan min um pha lovang tih hi a hlau em em a. Ka lo pen kawi palh a nih pawn chu thatna leh ngil neihna chuan a um in min rawn um a. Keimah kal thei tawh lo papa ka awm hunah chuan chu thana leh nil neina chuan min rawn nang ching leh thin a, siam thatin ka lo awm leh thin zawk a ni. Vaini a hian ka ti nge kan sual chum chum hian thil nge ah lova kan la awm, Lalpa thatna leh nil neina in min la um nghak vang zawk a ni. Ani chuan chaw lovin a um in min um a, chumi avang chauh a nunga dama che kan la ni. Tichuan Lalpa inah kumkhua in ka awm reng ang. Lalpa inah ka cheng ang a ti lo va, ka awm ang a ti a. Vanram ka thlen hunah chuan Lal lukhum ka chang ang a ti ringawt lo. Khi hmunah khian ka cheng dawn a ni. Khi khi ka ta a ni. Kan chenna chu kan ta a ni. Han mikhua luat tur ka ni love, chu mi hmunah chuan hmun ka nei a, ka chenna tur a awm a, ngati maw? Lalpan ka nun zawng a zawng hi min lo hruai thin a, min lo siam tha thin a, a thatna leh nil neina zawng a zawng pawh ka nun hian a lo hmu thin a, phatsan leh thei rual ka ni tawh love kei chu. Lalpa ta chauh ka ni a, vanah pawh hian ka tan chenna a awm a, hmun ka nei a ni kan thupui na sawi angin. Hmun a la awm a ni. Ka tan hian hmun a awm reng a, chu hmunah chuan ka chaw dawn a ni, tiin he hla thua hian min lo hrilh a ni. Chuvangin haw Inniah hian he Psalm atang hian kan nun hahdamna turte kan lo hmu a nih chuan Lalpa lo ropui ber se la, tih hi kan tawngtaina a ni e. Lalpa'n kan zah tan mal, min sawmsel rawh se. Amen.